Bir gün bir zenany aklyň ýa-da sözüň güýji bilen gazanmadyk bolsaň, oň ýerine puluň ýa-da sowgadyň bilen gazanan bolsaň, bu seniň güýçlüdigiňi görkezenok. Bul zenanyň satlykdygyny, ýagny harytdygyny görkezýär. Sebäp pul bilen gelen pul bilen gider. Ertesi gün senden köp tölän ony alar. Oň üçinem gowja pikirlen. Haryt gözleýäňmi ýa-da ömrüňe ömür? Bir ýaş ýigit bar eken, onuň ýaşaýan ýerinde-de bir garryja aýal bar gözleri kör görüp bilenok. Bu ýaňky ýaş ýigit şol aýala günde hurma ertip berer eken, yzyny üzmän günde hökman suratda hurma berer eken. Günler geçýär, wagt aýlanýar, ahyr ýaňky ýaş ýigit amanadyny tabşyrýar, dünýeden ötýär we ýaňky edýän zadyny dostuna wesýet edip gidýär. Dosty etmäne başlaýar. Ýaňky ýaş ýigit ýogalandan soň dosty birinji gün garynja aýalyň ýanyna baryp hurmany bermäne barýar. Hurmany berýär welin, ýaňky gözleri görmeýän aýal derrew soraýar, Näme diýýär? Ol ýaş ýigit öldümi diýýär. Onda. Dosty haýran galýar nädip bileni siz nädip bildiňiz muny diýýär welin ýaňky garynja aýal jogap berýär ol maňa hurmaň içiniň çigidini aýryp bererdi diýýär sen bolsa şeýle tutuş berdiň men şondan bildim diýýär bu ýerde sapak alynmaly zat näme islendik bir haýyr işi edeňizde doly we dogry ýagdaýda iň gowusyny etmäne synanşyň sebäbi siz bu dünýeden gideňizden soňam ol haýyr iş diňe sizi ýatladyp dursun. Bu waka men özüm şaýat boldum. Bir eje iki çagasyny meň ýanymda deňeşdirip otyr. Bir ene-atanyň çagalary bar diýip göz öňüne getireliň. Üç-dört sany çagasy bar. Bir çagasyny beýleki çagasyna deňeşdirse, bir çagasyny goňşynyň çagasyna deňeşdirse ýa başga bir garyndaşynyň çagasy bilen deňeşdirse çaga näme bolup geçýär. Aslynda ene-ata muny Gowy niýet bilen edýänem bolmagy mümkin. Çagadaky ýaňky ösüşi has netijeli görmek üçin, has käbir ukyplaryny ösdürmek üçin edýän bolmagy mümkin. Ýöne gowy bolup görünse-de, bu kän gowy netije bermeýär. Birinjiden-ä çaga özüni mundan pes görüp başlaýar özüni. Eger bu bir maşgalada bolsa, bu çagaň içinde islese-de, islemese-de beýleki çaga tarap birhili kine döräp başlaýar. dogany bilen deňeşdirilýän bolsa, kakasy elmydama-da ýa-da ejesi muny elmydama-da ulanýan bolsa, Ana, doganyň-a beýdip ýör, sen näme edip ýörsüň? Ana, gyýjygyň beýdip ýör, sen näme edip ýörsüň? diýip köpräk aýdyberse, köpräk aýdyberse, ýaňky iki sany çaga agzybir hem bolsa arasyna agzalaryk girýär. Çaga bu, ýagny Men-ä saňa diýeýin, ol gaty gowy peýda berýär. Klasda-da mysal üçin diýersiz-ä, Eý, nädip otyrsyň, hany pylany Aýgül ýaly boljak bol, ol işläp otyr, sen nädip otyrsyň diýseň, Aýgüle garşy diýjämden kinli bolýar o çaga. Ene-ata çagany başga çagalar bilen deňeşdirse, çaganyň şahsyýeti bozulýar, özüni olardan pes görüp başlaýar, sussy-pes bolýar, göwnüçökgün bolýar, öz ukyny hem tapyp bilmeýär. Beýtmäň, gaýtam, Başga adamlar bilen deňeşdirmäň-de, şol çaganyň öz ukyny tapjak boluň, şol ugurda göreşiň, şol ugurda näme gaýraty görkezmeli bolsa görkeziň, çagaň ukyny tapar ýaly. Baý oglan garyp maşgaladan çykan gyza öýlenip, durmuş gurup bilýär. Emma garyp oglan baý maşgaladan çykan gyza öýlenip, durmuş gurup bilenok. Näme üçin? Erkegiň maşgalada üç sany ýerine ýetirilýän wezipesi bar. Baş bolmak, maddy tarapdan üpjün etmek hem-de goramak. Zenanyň bolsa maşgala durmuşynda ýetirýän wezipeleri, goralgy, ýaşamak, öýde, maşgalada rahatlyk howasyny döretmek, şeýle hem ýanýoldaşyna buýsanyp, oňa ylham bermek. Baý oglan garyp gyza öýlenende, garyp gyz öz ýan ýoldaşyndan ýaňky wezipeleriň ählisini alyp kanagatlanyp bilýär. Emma garyp oglanyň üpjün edip berip biljek, ýerine ýetirip biljek ýaňky üç wezipesi baý maşgaladan çykan gyzy kanagatlandyrmaýar.
Teke dili, türkmen dili. Ýok, as hakyky türkmen dili ärsarylardan gelýär. Ýylyşja. Şu wideony köpiňiz görensiňiz. Hatda maňa-da şuňa degişli örän köp sorag soralýar. Iň arassa şiwe ýa-da iň gadymy şiwe haýsy şiwe diýip. Özem şu soragy köplenç ärsary şiwesinde gepleýän ýylyşjarymyz soraýar. Öňe sürýän delilleri näme? Delillerem, Gidemok, baramok, bilemok sözleriniň düýbi, Baranym ýok, gidenim ýok, bilenim ýok diýýärler. Hakykatdan hem dogry şeýle. Äsarşiwesem şular ýaly gürleşýär. Ýöne biz şuny delil hökmünde ulanyp bilerismi? Mysal üçin, dil sözüni alyp göreliň. Dil sözi gadym wagtlarda biz til diýip ulanýardyk. Hatda Magtymguly Atamyzyň goşgusynda-da til diýip geçýär. Ýöne häzirki günlerde biz dil diýýäs, a käbir garyndaş türki dillerem oňa til diýip ulanýar. Indi ýaňky delilden ýola çyksak, biz gadymy däl, şo til diýip ulanýan garyndaş türki dillerem bizden has gadymy bolýarmy? Ýyleşjegine şu mysaldan görşümiz ýaly, şuny delil hökmünde ulanyp bolanok ýyleşjer. Biziň her bir şiwämiz gadymy. Her bir şiwämizem düýbüni o könelerden alyp gelýär. Her bir şiwämiziň kemçiligi hem bar, artykmaç tarapy hem bar. Edebi dilimizde-de hemme şiwelerden hem sözler alnan. Hatda şeýdip öňe sürýärler, edebi dil Ahal şiwesi diýýärler. Ahal şiwesi boljak bolsa, onda näme üçin äpber sözi ýok, bahym sözi ýok? Ýa Mary şiwesi boljak bolsa, onda näme üçin goçak sözi ýok? Ýa mysal üçin saryk şiwasynda gelor gidor diýilýär. Türkçedäki geliýor gidiýor sözüniň düýbi şol. Onda saryk şiwesi has gadymy bolýar munda. Ile şol ýaly zat ýok. Türkmen dili hemme şiweler bilen türkmen dili. Şiweler bir dili bezeýär, bir diliň şirinligi, owazlaşygy. Şoň üçin hiç bir şiwäni türkmen dilinden aýratyn pikir edibem bolanok, özbaşdak arassa, özbaşdak gadymy diýen pikir edip bolanok. Hatda mysal üçin balkan şiwesindäki ekmek sözi gaty gadymy söz ýa teke şiwesindäki eje sözi gaty gadymy söz illeşýär. Her bir şiwämizde-de gadymylygam bar, täzeçilligem bar. Şonuň üçin şul ýaly dawalar, şular ýaly jenjeller düýbünden gerek däl illeşýär. Biz bilelikde türkmen dili, biz bilelikde türkmen. Sag boluň, ýagşylyk diler daşaryň.